A lo tutan zongah in Pathian a ṭha i Pathian i damnak ṭhawnnak a kan pek i kan i tong ṭhan kho i tutan zongah hin Pathian nih a kan zaangfah i Baibal tlawmpal te khamhnak kong he pehtlai in kan i ceih ṭi hna lai i khamhnak hi a rak biapi taktakmi thil a si i khamhnak na co lo a si ahcun vawlei na nun chan i sual a ngei lo taktakmi a si. Khamnak a comi fanu le fapa na si ahcun vawlei ah hawi bantukin ngeihmi thil suilungun le chawlava a ngei lomi na saman ah khamnak a comi fanu le fapa na si ahcun cucu nun man ngei taktak mi na si ti hi Bible nih a kan cawnpiakmi a si. Khamnak hi fapa nih siseh, pa nih siseh, thau thiang nih siseh an pathum tein an i tinhmi an kawl a si an target a si misual mi hna zeitindah an sualnak chung i kan chanchuah lai ti hi cu pa ni siseh fapa ni siseh thlarau ni siseh an pathum te hin cu rian cu ilim khawhnak le atlam tin khawhnak nga caah rian an tuan ti cuticun palai ah misual mi hna kan caah khamhnak thawngṭhania hi cu pathum nih cun an ṭuanṭi an limṭi ti Baibal nih a kan cawnpiakmi a si. Khamhnak kong he pehtlaiin Baibal cacang cang khat te rel le thazaang pek kan duhmi hna cu Efesa ngan pahnih a hme relnak pariat zawn te ah khan kan hmuh i velan ngaihnak caah an khamh hna i khamhnak nan hmuhmi cu nan zumhnak thawngin a si nanmah tuahmi a si lo i khamhnak nan hmuhmi cu Pathian Noksong a si. Khamhnak cu vel a si i nan zumhnak thawngin a si. Cucu nanmah tuahnak a si lo i khamhnak nan hmuhmi cu Pathian laksawng a si tiah Baibal nih a kan cawnpiak. Vel timi biafangte hi zeihidah vel a si kan ti a si cun kan i tlak lo i khamhnak hmu ding ahhin kannih misual nih ai tlakmi kan si lo i sualnak man cu thihnak a si i sualnak man cu kan i ṭhen i zungzal hremhmun leiah a kal ding minung kan si. Mipa pakhat thawngin vawlei ah sual a rak tlung i cu sualnak nih a rak chuahpimi a result le a phi cu thihnak a si tiah Baibal nih a kan cawnpiak i sualnak man cu thihnak a si i misual mi kan si kan nu paw chungah sual tiin a rak semmi kan chuahka tein chim hna u kan nu nih kan nu le nih kan a nau an nau inn chungah a kan pawi i nau inn chung kan um lio bakin sual ci in hrinmi minung kan si kannih cu a sualmi kan si a sualmi kan si bantukin kannih cu thih dingah hin ai tlak taktak mi kan a ruang cu sualnak man cu thihnak a si tiah Bible nih a kan cawnpiak sihmanhsehlaw Pathian laksawng cu zungzal nunnak a si tiah Bible nih a kan cawnpiak hi kan vel timi cu kan nih cu sualnak man ruang a thi dingmi minung ai fiang taktakmi thihnak lam ah zakhat chungah zakhat a panh dingmi kan si sihmanhsehlaw vel timi cu cu thihnak chung i luatnak kan hmuh khawhnak ding caah ai tlak lomi a kan tlak tel i cu kan co awk hnga a si lomi zungzal nunnak a kan pek i kan phu lo kan tawk lomi a kan hrawmhmi kha vel tiah Bible nih a chimmi a si Pathian a vel a kan ngeih caah kan nih cun a kan khamh i a fapa Jesuh Khrih kan cami suami vialte ca Calvary Cross ah le Golgotha timi hmun ah a thi cuka hmun ah cun Pathian nih kan ca misual kan ca a fapa ngaihchun te kan ca a kan tuah viar kham nak lam a kan ṭhial piakmi a si. Cu khamnak kan hmuhnak cu kan zumhnak thawng lawng ah a si kan tuahnak ruangah pakhat hmanh a si lo i kan zumhnak thawng lawng lawng khamnak kan hmuh ti a kan cawnpiak cun a tanglei tiah ka duh tukmi cu khamnak cu Pathian laksawng a si ti hi Bible nih a kan cawnpiakmi a si. Kahin nan theih bantukin bawlung lente ai celmi bawlung chui ai celmi World Cup in siseh Champion League in siseh a dangdang lalika in siseh an i cel i cu an i cel i hmak tam bik mo hmak in an relmi zong a um sile an chui an chui tel i final an kai i cutucun an tuah telmi zong a um cucu an tuahnak ahcun pakhatnak a thiam bikmi hi trophy an pek i trophy an pek i cun goal tam bikmi zong hi su an pek su te khi an pek i cucu pianpuai i zuamnak ah siseh ca a thiammi a thiammi zong siseh pakhatnak a chuakmi hna khi saya te nih lawmhpinak ca a thiam man ruangah thil pakhat khat an pek mah an pekmi kha zeitik hmanh ah laksawng kan pe lo i a thiam ruangah Paul Paul holh kan i hlan cun suh kan ti cucu a thiam ruang amah nih ca a thiam ruang amah nih bawlung chuih a thiam ruangah pekmi kha zeitik hmanh ah laksawng kan ka lo i a thiam ruang amah a thiam ruangah pekmi tu a si suh tiah Paul nih an ti a si sihmanhsehlaw khamnak hi kanmah kan thiam ruangah si loin Pathian nih allak tein pekmi kan si kanmah kan thiam ruangah si lo kanmah kan din ruangah si loin Pathian nih allak tein le free tein pekmi cu khamnak a si Pathian nih khamnak he a lak tein an pek i cu khamnak he na co ve cang maw ti hi al kan ui khamnak hi pathian nih alak tein zumtu mi siseh zumlo tu mi siseh a kan pek ni i Zanum lio te ah hin cu a lak tein Pathian nih an pekmi khamnak hi i lak law co law maw Bawipa ka sual tuk tiah na ka in na sualnak ka phuang law Pathian nih cucun Pathian kha ne a fapa Jesuh Khrih kha na ca khamh u an pek ko lai ti hi Bible nih a kan cawnpiakmi si na ka in na sualnak kha i phuang law Jesuh Khrih hi ka khamhtu le ka Pathian a si tiah a chim a si ahcun cucu Baibal i khamhnak a co dingmi minung ah a kan cawnpiakmi a si ti hi Baibal nih kan hmuhkhawh awk to ti a si. Cucaah cun chim ka duhmi cu khamhnak a co lomi minung vialte zeitluk i hman cawk lo tangka zeitluk i vawlei ah i nuam taktak in ei le din cawk lo i a ngeimi suingun sawma tampi a ngeimi an si zongah Pathian mithmuh ahcun sullam a ngei lomi an si sihmanhsehlaw khamhnak te kan co i Pathian dawtnak te kan thei kan chungah cu Jesuh Khrih thlarau a um a si ahcun zeihmanh a ngei lomi minung kan si zongah hin kan ngeih khat hnihmi thil kanmah le kan tincomi thil te ahhin lawmhnak nun kan ngei i cucu vawlei ahhin kan i lawmhnak cu kanmah kan ngeihmi thil ah a si bo lo i kannih kan i lawmhnak tu cu Pathian nih a Fapa Jesuh Khrih kan caah misual kan caah kan pek i cu thlarau te cu kan chungah a ummi cu thlarau hmangin Pathian cu kan chawnh kan auhmi ti hi kan i lawmh biknak ruang a si ti hi nan nih kan nih nih kan i ken pengmi a ṭha taktakmi zumtu a si ti hi Baibal a kan cawnpiak mi si tam lawmnak lei Pathian nih thluachuah ah kan pek ko seh